Jien jisimni Jeremy Grek, wieħed mill-atturi u d-diretturi ta' din il-produzzjoni li ser nagħmlu bit-titlu ta' The Cloth Snatcher. U ġo din il-produzzjoni nkun qed ninterpreta karattru ferm interessanti li ma tantx jitkellem imma ta' wieħed mill-beanies li joqogħdu ġeneral il-villaġġ fejn l-raħal kollu n-nies li joqogħdu fuq il-bejt.
Hemm teatru għall-kbar, hemm teatru għaż-żgħar, imbagħad hemm teatru għaż-żgħar net net net. The Clothes Snatcher hija produzzjoni tat-Teatru Manwel u parti minn The Baby Series ta' Toy Toy.
L-ispirazzjoni ta' din il-produzzjoni kienet bażikament kulħadd qed imsakkar id-dar l-unika mod kif inti tista' toħroġ il barra mid-dar hija billi titla' fuq il-bejt għal min għandu bejt. Allura qattajna ħafna mill-ħin tagħna hemmhekk naraw l-istilel, naraw il-maltemp u minn hemm jisa feġġet l-idea Hekk kif konna qegħdin ninxru l-ħwejjeġ kif qegħdin taraw warajna. Din il-produzzjoni bażikament hija mmirata lejn tfal ta' bejn 0 eh, u l-4 snin iżda minħabba li hija wkoll mima spirata ovvjament mill-kommedi dell'arte u tip ta' teatru bħal dan Hija mmirata teknikament għal kulħadd. Meta tagħmel produzzjoni bħal di trid dejjem taħseb li għalkemm hija għat-tfal, ma' tfal ħajġu l-ġenituri u huma wkoll iridu jieħdu gost, xinkella mhux se jerġgħu jġibuhom.
Għal tfal li huma ħafna iżgħar hemm biċċiet li huma non-verbal bla kliem, hemm il-mimes fejn jirreaġixxu b'wiċċhom eh, u bl-azzjonijiet tagħhom. Hemm ukoll għal tfal naqri kbar il-puppets li jiddiskutu u jkomplu l-istorja bil-kliem. Eh, u jkollhom il-problema tagħhom li għandna bżonn ngħinuhom ukoll. Il-karattru tiegħi ġo din il-produzzjoni huwa wieħed mill-beanies, daw teknikament m'għandhomx isem fir-raħal iżda jimxu skont il-kulur tal-bini li huma għandhom. Allura kull karattru jkollu bini differenti Iżda l-karattru tiegħi sfortunatament tilef il-bini tiegħu għax sara ilu xi ħadd, allura iswed jitlef l-identità tiegħu u ma jafx essaċ se jagħmel. Bħala karattru huwa karattru sempliċi, emozjonali ħafna, naqżira drammatiku u ħobb il-kalzetti, jaħnidu hekk.
Jiena wieħed mill-beanies imma dan sfortunatament ma tantx għandu ħwejjeġ ikkuluriti għandu l-bażiċi suwed u jixtieq jieħu aktar aċċessorji fuqhom. Allura x'in jara l-ħwejjeġ minxurin tal-karatur il-ieħor imur bil-moħbi u jibda jaħtaf ħaġa wara l-oħra. Huwa il-cloth snatcher li l-play hija msemmija warah. Tidħol naqra t-tema tal-lejra li jibda jara l-kuluri tal-ieħor, imma mbagħad fl-aħħar l-istorja ddur u għandha ending vera ħelu. It-teatru meta tara kwalunkwe forma ta' arti Siegħa play, żfin, kant, anke arti viżiva. It-tfal tqanqililhom sens li l-ħajja mhijiex kemm titgħallem ċerta affarijiet l-iskola biex titgħallem għax-xogħol hekk. Hemm ħafna iktar. E, tiftaħlek moħħok biex taħseb b'modi differenti. Per eżempju, f'dal każ, ikun għat waslu storja, imma mhux ġarek ġarek u ġarek biss, imma anke għalfejn u r-relazzjonijiet bejn il-karattri x'ġara biex wassalhom pereżempju jiġġieldu jew wieħed jgħir għall-ieħor u kif għandek ukoll tiddilja b'ċerta affarijiet, pereżempju fl-aħħar il-ġiex karattri meta jispiċċaw jiltaqgħu kif se jiddiljaw b'dilejra jew li xi ħadd seraq xi ħaġa. Allora toħloq ċerta diskussjonijiet, tiftaħ jisek eh, opinjonijiet differenti Waqt li qed tgħid storja interessanti. Il-play se tkun il-ġimgħa 26 ta' Mejju fil-ħodu u s-sibt l-għada 27 ta' Mejju. Ħatkun fl-Studio Theater tal-Manuel Theater, li jkun fuq net. Għal iktar informazzjoni, fittxu fuq is-sit elettroniku tal-Manuel Theater biex taraw fuq Booking Web. Thank you.